Gahrymanymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bar. Biz hem şu pursatda ýurdumyzda bir telekeçilik pudagynyň ýokary depgiler bilen ösmegi üçin döredilen ähli şertler, mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza özümiziň bir uly sagbolsunymyzy aýdýarys. Geljekde biz hem öz syýasy partiýamyzyň işjeň agzalary bilen birlikde Has hem bir ýygjam işleri geçirmek bilen, ýurdumyzda bir telekeçiligiň bir gülläp ösmeginde özümiziň mynasyp goşantlarymyzy goşjakdygymy şu pursatda ynandyrýan. Goý, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan il bähbitli, bütin adamlar zähmetli ähli döwletli, tutumly işleri mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin!

Ýurdumyzyň telekeçileri dürli ulgamlarda alnyp barylýan işleriň depginini barha güýçlendirýärler. Netijede, işe girizilýän ýyladyşhanalaryň sanawy-da barha köpelýär. Şolaryň arasynda Altyn tug hususy kärhanasynyň Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanasy hem bar. Bu ýerde Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň belentliklerine tarap ynamly barylýar. Altyn tug hususy kärhanasynyň telekeçileri özleriniň agzybirlikli çekýän zähmetleriniň miwesini görüp, guwanýarlar, täze üstünliklere tarap barýarlar. Mundan sanlyja ýyl öň ulanylmaga berlen ýyladyşhananyň hünärmenleri pomidoryň bol hasylynyň öndürilmegini gazanýarlar. Ýyladyşhananyň ýokary hilli pomidor önümleriniň ilat tarapyndan aýratyn isleg bilen alynýandygyny bellemek has hem ýakymlydyr. Bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman, ösen, kämil enjamlary kärhananyň zähmetsöýer işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada ýetişdirilýän ýokary hilli pomidor önümleri welaýatyň daýhan bazarlaryna, şonuň ýaly-da paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna ugradylýar. Ýyladyşhananyň önümleriniň uly böleginiň daşary ýurtlara eksport edilýändigini hem bellemek gerek. Öndürilýän önümleri daşary ýurtlara eksport etmekde ähli şertler döredilen. Ýurdumyzyň döwlet gümrük nokatlarynda hem şu önümleri daşary ýurtlara çykarylanda olaryň resmileşdiriliş işini talaba laýyk amala aşyrmakda tiz resmileşdirilip, bellenilen nokadyna wagtynda ýetirmekde Türkmenistanyň Gümrük gullugynyň gümrükhana nokatlarynda talaba laýyk işler alnyp barylýar. Şu möwsümde onuň möçberi has-da artdyryldy. Ýetişen pomidoryň hasyly hepdede bir gezek ýygnalýar. Hasyl ýygymynda işleýän her bir ýygymçynyň hünär ussatlygyny görüp guwanýarsyň. Olar her bir düýpdäki ýokumly pomidor hasylynyň zaýasyz ýygnalmagy üçin ähli tagallalary edýärler. Ýeri gelende bellemeli zat, ol hem bolsa, Ýyladyşhanada pomidoryň dürli görnüşleriniň ýetişdirilýänligidir. Bu ýerdäki ýetişdirilýän düzüm-düzüm pomidor hasyllarynyň barha köpelýänligini hem bellemek gerek. Ýyladyşhanadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň, howa şertleriniň bolmagy pomidor ekininiň kadaly ösmegi üçin şert döredýär. Toý saçaklarynyň, naz-nygmatlarynyň ýylyň ähli paslynda şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilmegi guwandyryjy ýagdaýdyr. Göwnüňi göterýän pomidor hatarlaryny synlanyňda, bu ýerdäki hünärmenleriň zähmetiniň ýerine düşýändigini görýärsiň. Olar ýyladyşhanada ornaşdyrylan kämil enjamlar, Desgalar kompýuterler arkaly işlemekligiň kämil usullaryny ele alypdyrlar. Netijede suwaryş, iýmitlendiriş we gözegçilik etmek işleri diýseň göwnejaý alnyp barylýar. Hususy kärhananyň telekeçileriniň tagallasy bilen ýokumly pomidor hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilendir. Bu bolsa Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda öndürilýän hasylyň mukdarynyň

Men Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Altynsuw hususy kärhanasynyň döwrebap ýyladyşhanasynyň hasylçysy Saparowa Gülnar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ýurdumyzda hususy pudak günsaýyn ösýär. Biziň zähmet çekýän Altynsuw hususy kärhanasynyň döwrebap ýyladyşhanasynda hem pomidoryň we bolgar burçuň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Bizde ösdürilip ýetişdirilýän pomidor we bulgar-uç önümleriniň bol hasyly, esasan, içerki bazarlarymyzda doly üpjün edilýär we ýylyň islendik paslynda halkymyza bu ýerde ýetişdirilip öndürilýän önümler halkymyza terligine ýetirilýär. Şeýle-de içerki bazarlara gereginden artyk bölegi daşary ýurtlara ekspert edilýär. Ine, şu günki gün hem Altyn tug sygyr kärhanasynyň döwrebap ýyladyşhanasynda hem ösdürilip ýetişdirilen pomidorlara ýygym işleri geçirilip, eksporta taýýar edilýär. Bilşimiz ýaly, biziň ýurdumyzda öndürilen önümleri daşary ýurtlara eksport etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şu günki ýygyp taýýarlan pomidor önümimiz hem häzirki wagtda Russiýa döwletine eksport etmek üçin awtoulaglara ýüklemek işi amala aşyrylyp dur. Biziň ýurdumyzda telekeçilik bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Biz hormatly Prezidentimiziň telekeçiler barada ähli syýasatyny doly goldaýarys. Şonuň üçin biziň hususy kärhanamyz Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup dur. Şeýle-de bu ýerde zähmet çekýän işgärleriň ählisi hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň işjeň agzalary bolup durýarlar. Ine, şu ýylymyz Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly diýip yglan edildi. Biz hem şu ýyly mynasybetli geçirilýän toý-baýramlarda, Ildeşlerimiziň baýramçylyk saçaklaryny bezemek üçin şu ýerde ösdürilip ýetişdirilýän pomidor we bulgar guşlarynyň hasylyny ilatymyza ter görnüşde ýetirmek üçin jan aýaman zähmet çekýäris. Biziň şu ilaçhanamyzda döwrebap şertlerde işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza özümiziň köp-köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Goý Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! Men Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Daşoguz welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçysy, leýtenant Berdiýew Begenç. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz hususy ulgamyň ösmegi üçin giň şertleri döredip berer. Daşoguz welaýatynyň çäginde ýerleşýän ýyladyşhanalarda içerki bazarlarymyzdan gereginden artyk bölegini daşary ýurtlara eksport edilýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan hem hususyýetçileriň öz öndüren önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň uzak möhletleýin ykdysady bähbitlerini nazarlaýan başlangyçlary bilen, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe içerki bazarlarda harytlaryň bolçulygyny döretmek, milli önüm öndürijilerimizi höweslendirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda ýetişdirilýän ekologik taýdan arassa oba hojalyk önümlerine daşarky bazarda has köp isleg bildirilýär. Bereketli türkmen topragynda ýetişdirilýän gök-bakja we miwe beýleki azyk önümleriň içerki bazarlardan artýan möçberlerini daşary döwletlere eksport etmek ýola goýuldy. Ýurdumyzda öndürilýän haryt nyşanly önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmeginde, gümrük amallarynyň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi ugrunda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan degişli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda hususy telekeçiligi ösdürmek ugrunda döredilýän amaly şertleriň netijesinde, ýurdumyzda ýerli hususyýetçiler tarapyndan öndürilýän dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli önümler daşary döwletlere eksport edilýän möçberleri ýylsaýyn artýar. Şu ýylyň başyndan bäri, ýurdumyzda eksport edilen azyk önümleriniň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýigrimi göterim artdy. Eksporty ýokarlanýan harytlaryň sanawynda ýurdumyzyň çäklerinde Gurlan döwrebap ýyladyş kanalda ýetişdirilýän ter pomidory, sogan, mäş, konditer önümleri, alkogolsyz içgileri, gaplanan gök-bakja miwe önümleri agzamak bolar. Ýurdumyzyň içerki önümlerini ýokarlandyrmak we eksport edilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak barada kabul edilen maksatnamalardan ugur alyp, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan eksport harytlarynyň gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek, ýurdumyzdan daşarky bazara iberilýän harytlaryň gümrük amallaryny gysga wagtda amala aşyrmaga mümkinçilik berýän şertleri döretmek maksady bilen yzygiderli işler alnyp barylýar. Bu ugurda eksport, import amallary bilen bagly hyzmatlary sanly ulgam arkaly amala aşyrmaga mümkinçilik berýän Bir penjire ulgamynyň binýadynda eksport harytlaryny elektron görnüşde resmileşdirmek, gümrük töleglerini awtomatik usulda hasaplamak, resminamalary sanly ulgam arkaly dolandyrmak we hasabatlary ýöretmek işleri ýola goýuldy. Bulardan başga-da, döwlet serhediniň gözegçilik geçiriş ýerlerinde Ýurdumyzdan eksport edilýän harytlary, şol sanda azyk, ter, gök we bakja önümleri sany ulgam arkaly ileri tutma tertibinde resmileşdirmek işleri amala aşyrylýar. Döwlet gümrük gullugynda işgärleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň agzalary bilen yzygiderli iş duşuşyklaryny geçirip, ýurdumyzda hususy önüm öndürijileri ýakyndan goldamak üçin döredilýän amatly şertler, gümrük kanunçylygy we olara girilen üýtgetmeler hem-de goşmaçalar, daşary ykdysady işe gatnaşyjylar üçin döwrüň ösýän talaplaryna laýyk gelýän hyzmatlaryň täze görnüşleri barada düşündiriş işlerini geçirýärler. Ýurdumyzda milli önüm öndürijiler üçin amatly şertleri döredip berýän türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdasyna gulluk edýärin.
Mähriban ildeşler, Daşoguz welaýat teleradiostudiýasy tarapyndan taýýarlap size ýetirmek islän söhbetli hem-de şekilli görnüşlerimiz şulardan ybarat, ýurdumyzyň günsaýyn ösmegi, halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy üçin Uly aladalar edýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri diňe üstünliklere beslensin! Mähriban ildeşlerine şeýle ýagşy arzuwlar bilen, Daşoguz welaýat teleradiostudiýasy tarapyndan taýýarlanyp size ýetirilýän Diýar gepleşigimiziň şu gezekki sanyny geçirip gutarýas. Ýene-de ýaýlymda duşuşýançak, hoş sag boluň!

Italiýaň aerokosmos tehnikasy boýunça Agratech şereketi astronawtlar üçin iýmiti işläp düzdi. Hakykatda, bu köpugurly dükan bolup, o ýerde uly kitaphana we okamak üçin künjek döredilipdir. Finlýandiýaň Ouluwa şäheriniň töweregi baý tokaý zolagy we köller bilen gurşalyp alnandyr.

Adatça, mikrotolkunly peçlerde iýmiti ýylatmak üçin peýdalanýarlar. Çünki olaň ýokary elektrik kuwwatyna eýe bolmagy azyk önümlerini zyýansyzlandyrmakda amatlydyr. Bu ugurdaky häzirki zaman enjamyny amerikaly inžener Persi Spenser bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda döredipdir. Şonda ol radaryň üstünde işlände, jübüsindäki süýjüň mikrotolkun generatory sebäpli erändigini ýüze çykarýar. Şol peçden peýdalanmak arkaly, et, gök önümleri gowurmak, çörek bişirmek, ýertudanadan mürepbeler we reňksiz aşy taýýarlamak bolýar. Koreýaly maşgalalar mundan başga-da, köp ugurly şeýle enjamy ulanmagyň dürli usullaryny gözläp tapýarlar. Italiýaň aerokosmos tehnikasy boýunça Agratex şereketi astronawtlar üçin iýmiti işläp düzdi. Agratex şereketi olaň söýgüsine mynasyp boljak, dartgynly ýagdaýlarda ýa-da haýsydyr bir çärede naharlanyp biljek tagamlary teklip edip başlady. Halkara kosmos stansiýasy üçin azyk önümlerini saýlap almak ýeňil iş däl. Önümleriň ählisi guradylmaly, termiki taýdan işlenilmeli, ähli janly bakteriýalary ýok edip, önüm jebis plastik gaplara gaplanylmaly. Agrotek iki müň sekizinji ýyldan bäri Halkara kosmos stansiýasyna inženerçilik goldawyny berip gelýär. Ýakynda kompaniýa muň üçin taýýarlanylan iýmitli bukjalary Zeminiň dürli künjeklerinde isleg bildirýän sarp edijiler üçin bazara çykaryp başlady. Üç müň bäş ýüz derejä çenli gyzgynlygy öndürmäge ukyply Gün yşygy Kýoln şäherinden otuz kilometr uzaklykdaky Ýulin şäheriniň Gün institutynda ýerleşýär. Ony dörejileriň pikirine görä, bu enjam ýangyjyň tebigy taýdan has arassa görnüşini işläp düzmäge ýardam eder. Gün yşygy adyna eýe bolan emeli Gün Aryň öýjügini ýatladýan gurnaw görnüşinde bolup, yşyklaryň bir ýüz kyrk dokuzysyndan ybaratdyr. Muň üçin alymlar adaty gündizki emeli yşygyň çeşmesi bolan ksenon çyralaryndan peýdalandylar. Alymlaryň aýtmagyna görä, emeli Gün Ýere düşýän tebigy yşykdan on esse köp şöhle çykarýar. Üç ýarym million ýewro düşen bu enjam dört sagadyň dowamynda dört adamdan ybarat maşgalaň bir ýylyň dowamynda sarp edýän energiýasyny harçlaýar. Bütindünýä howa maglumatlar guramasy bulutlaryň täze görnüşleriniň on ikisiniň tassyklanylandygyny aýan etdi. Şolaryň ählisi, dünýäň iň abraýly maglumatlar kitaby hasaplanýan Bulutlaryň halkara atlasynyň soňky neşirine beýanyny tapypdyr. Muň özi neşiriň bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýyldan soňra ilkinji gezek üstüniň ýetirilmegidir. Bulutlaryň görnüşleriniň tapawudyny seljermek uzak ýyllaryň dowamynda bu babatda alnyp barylýan ylmy jedeleň netijesidir. Atlasy düzüjiler şolaň mekdepde öwrenilende belli bolan görnüşleriniň diňe üstüni ýetirýändigini belleýärler. Atlasdaky sanawda toprak, gatlak, per bulutlar bilen bilelikde olaň ýene ýedi görnüşiniň atlary getirilýär. Tailandyň Trang şäheriniň Wan Viset jemgyýetçilik kitaphanasy Quick Response, ýagny iňlis dilinden terjime edilende, çalt seslenmek atly çäräni gurnady. Muň özi QR ştrih-kodlaryndan peýdalanmagy başarýan ýaş okyjylaň ünsüni özüne çekýär. Olar şonda smartfonynyň kömegi arkaly islendik ýerde, islendik wagtda gerek kitaplaryny okap bilýärler. Wanwiset etrap kitaphanasynda bu gezek ýerli mugallymlara we kitaphanaçylara elektron hyzmatlaryny ýola goýmagy başarypdyr. Kitaphanalara barmak häzirki wagtda ýaşlaň arasynda giňden ýaýran däldir. Şo sebäplem, olar adamlaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, döwre görä özgerişleri amala aşyrýarlar. Wanwiseýetdäki kitaphanaň elektron hyzmatlary ýaş okyjylaryň sanynyň altmyş göterimlik artmagyna getiripdir. Dürli ýaşdaky adamlara netijeli hyzmat etmegi ýola goýmak üçin, oň ýolbaşçylary mundan başga-da çäreleň ençemesini durmuşa geçirýärler. Günorta Koreýaň Çongulang sebitiniň Bosan künjeginiň köp bölegini çaý ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlar eýeläp, ol ýurduň bu ugurdaky iň uly giňişligi hasaplanýar. Şu ýerde zähmet çekýän daýhanlaryň bir müňe golaýy ýeri himiki dökünleň deregini tebigy dökünlerden peýdalanmaga uly üns berýärler. Şonda toprak ýumşak hem mes bolýar. Bu garbanyşhanada çaý ýapraklaryndan taýýarlanan içgilerden başga-da, buzgaýmaklar hemem süýjülikler gelýän müşderilere hödürlenýär. Bosan künjeginde çaý muzeýi bolup, o ýerde şol içgi bilen baglanyşykly dürli çäreler guralýar. Şo ýerde çaýdan öndürilen täze önümem synlamak bolýar. Şu gaplanan çaýy çüýşäň içine salyp, agzyny gapak bilen ýapanyňdan soň, gowy edip çaýkamaly. Şonda sowuk çaý emele gelýär. Şeýle-de çaý ýapraklarynyň dürli görnüşleri gaplanan şerbetler bolup, olary dürli tagamlarda ulanyp bolýar. Sebitiň ýerli hökümetiniň çaý bazarynyň gerimini giňeltmek barada uly tagalla etmeginiň netijesinde bosank çaýy meşhurlyga eýe bolup başlady. Howa kömürturşy gazynyň çykarylmagy dünýä möçberinde ýylylygyň artmagynyň baş sebäbidir. Howaň özgermegine garşy göreşde esasy ugur dekarbonizasiýa, ýagny uglerody tutup almak arkaly kömürturşy gazyny ýeriň astyna goýbermek bilen ony daşa öwürmekden ybaratdyr. Iki müň on birinji ýylda Islandiýaň geotermal beketleriniň birinde badalga alan Carbfix taslamasyny bu ugurda iň üstünlikli taslamalaň biri diýip atlandyrsa bolar. Beýkek kömürturşy gazy we kükürtli wodorod bilen doldurylan we şolaň bugundan energiýa alýan guýulaň otusyna eýedir. Bu taslama iki gazy bölüp, kömürturşy gazyny turbalary boýunça bir müň alty ýüz metr çuňlukdaky guýa gönükdirmek bilen, şo ýerde ol suw bilen garylýar. Suwuň basyş güýji kömürturşy gazynyň köprüjiklerini eredip, kömür kislotasyny döredýär. Bu taslamaň çäklerinde eýýäm kömürturşy gazynyň bir ýüz ýetmiş tonnasy bazalt jynslaryna girizildi. Indoneziýanyň Flores adasyna baranlara ýadygärlikligiň köpdürlüligini synlamak hemem ýerli ilatyň ýaşaýyş-durmuşyny öwrenmek gyzyklydyr. Adaň jümmüşinde tebigat gowy saklanyp galyp, käbir ýerlerde azlyk halkyýetleň, mysal üçin, ngadalaryň we mangaraýylaryň däbe öwrülen obajyklary duş gelýär. Ýerli ilat öz däp-dessurlaryny gorap saklapdyr. Zenanlar eýwanda oturyp, milli mata bolan ikaty dokaýarlar. Myhmansöýerlik bu halklaryň esasy däbidir. Milli baýramçylyklarda halk tanslaryny we oýunlaryny synlamak bolýar. Mundan başga-da, adada patlawuklaryň ondan gowragy bolup, olardan Kilimitun beýikligi bir müň alty ýüz otuz dokuz metre ýetýär. Ol wagt-wagtlyňkyny üýtgedýän krater kölleri bilen bellidir. Dürli minerallara baý tebigy howdanlar birnäçe ýyldan suwuň reňkini üýtgetmek bilen, benewşe, gyzyl-goňur, ýaşyl ýa-da gara öwüşginlere eýe bolýarlar. Týanszin Hytaýyň demirgazygynda iri kenarýaka şäherleriniň biridir. Ol özüniň medeniýeti, owadan tebigaty we baý tebigy ätiýaçlyklary bilen meşhurdyr. Týanszine baran her bir adam oň gadymy medeniýet köçesinde özi üçin däbe öwrülen ýerli medeniýeti açyp biler. Çyn nebereleriniň döwründe gurlan şol köçe milli tagamlary gözleýänler üçin hem ajaýyp ýerdir. Çançiniň aşhanasy, esasan, deňiz önümlerinden ybarat bolup, olary taýýarlamagyň ýüzlerçe ýyllyk taryhy bar. Hamyrdan taýýarlanylýan süýjülikler, tüwi unundan, bugda bişirilen miweli, şokoladly, künjüli kökeler şolaň käbirleridir. Şäher elle toýundan döredilen şekilleri bilen hem meşhurdyr. Iki ýüz ýyllyk taryhy bolan şol senetçiligiň usullary nesilden-nesle geçirilip gelinýär. Waskulum ýa-da ösümlikler üçin niýetlenen golçalarda suratkeş Kim Ýuin täsin gülleri ösdürip ýetişdirýär we olaryň ýapraklaryndan özboluşly gerbariý görnüşlerini ýygnaýar. Ýazuw sungatynyň günbatar usulyna ýöriteleşen Kim öz güýjüni ösümlikler dünýäsinde-de synap görmegi ýüregine düwdi. Has soňra bolsa, ösümlikleň şekillerini gündelik durmuşda ulanylýan dürli zatlara ornaşdyrmaga başlady. Ussat daş-töweregini gurşap alýan gündelik durmuşdan ylham alýandygyny bellemek bilen, esasanam matadan döredilýän önümleri bezemegi halaýandygyny aýdýar. Häzirki günde Kim Ýuin ösümlikleň tebigy gözelligini görkezmek maksady bilen, ösümlikleň mataň ýüzünde hakyky ýaly görünmegi üçin tebigy reňklerden peýdalanýar. Bu kärhanada ähli iş elde ýerine ýetirilýär. Häzirki günde adamlar ekologiýa taýdan arassa önümlere uly gyzyklanma bildirmek bilen, Kim Ýuiniň ussahanasyna uly höwes bilen gelip görýärler. Dünýäde gülleň şekilleri bilen işleýän adamlaň köp sanlysy bar. Koreý äheňindäki uly bolmadyk bu çaýhanada kalligrafiýa ýazgylarynyň baý ýygyndysyny synlamak bolýar. Şolaň ählisini Kim Çon Kun döredipdir. Oň kalligrafiýa işlerinde iň söýgüli sözi kkot, ýagny koreý dilinde gül diýmegi aňladýar. Soňky döwürlerde ussat gülçüler bilen işjeň hyzmatdaşlyk saklaýar. Häzirki günde adamlary ýönekeý kalligrafiýa bilen gyzyklandyrmak kyn. Täze garyşyk sungat bolsa, olara diýseň ýaraýar diýip Kim Jon Kun aýdýar. Bukjalary öndürýän kärhanaň eýesi Alessandr Çiawariniň öz nusgasy bolup, bu ýerde ähli zat mehaniki basyşyň kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Şeýle gural diňe bir bukjalary çap etmän, eýsem ol kagyzlary aýry-aýrylykda goýýar. Aýratyn reňk goşmak üçin ilki bilen suraty seresaplylyk bilen düşürmeli. Başlamak düwmesini basanymyzdan soňra ähli zat taýýar bolýar. Şondan soň olary kompýuteriň kömegi arkaly öz göz öňüňe getiriş ukybyňyza görä döredip bilersiňiz, diýip, Alessandra düşündirýär. Alessandra elde ýasalan, köpleri haýran galdyrýan bukjalary öndürmek telekeçiligini kompýuter we internet asyrynyň üsti bilen tapdy. Pekiniň Köşk muzeýinde guralan sergide Tibetiň gymmatlyklary görkezilip, şolaryň arasynda Bunýantu gadymy eserem bar. Bir bütin ondan üç metrlik şol surat Imperator Taýtsun Tibetiň ilçisini kabul edýär ady bilen bellidir. Ol Tan nebereleriniň döwründe suratkeş Ýan Liben tarapyndan çekilipdir diýlip hasap edilýär. Gymmatlyklaryň köpüsi, sebtiň paýtagty Lhasadaky Potala köşgi, Jokan ybadathanasy ýaly keramatly ýerlerden getirilipdir. Amerikaň Birleşen Ştatlarynda koreýleriň iň uly jemagaty ýaşaýan Atlanta şäheriniň sergi zalynda şol halkyň keramikasynyň önümleri görkezilýär. Ýönekeý we nepis önümleň arasynda Koreýaň meşhur keramikaçylarynyň neberesinden bolan Seo Çan Giniň işlerem bar. Bu ýere gelýänlere önümi öz elleri bilen döretmäge-de mümkinçilik berilýär. Myhmanlar ussatlaň ýa-da özleriniň ýasan käselerinden çaý içýärler. Guramaçylaň pikirine görä, amerikalylaň koreýlaň keramika sungatyna bolan gyzyklanmasy barha artýar. Agaçlar diňe bir kislorodyň çeşmesi bolman, eýsem gurluşyk üçin ajaýyp çig maldyr. Häzirki günde olardan diňe bir uly bolmadyk öýleri däl, eýsem belent ymaratlaram gurýarlar. Şeýlelikde, muň özi binagärlikde nysa öwrüldi. Agajyň arassa çig mallygy, tomsuna gyzmaýanlygy gowy zat. Ýöne oň ýanýanlygynam unutmaly däl. Şu sebäpli adama öý gurmak üçin häzirlikçe demir-beton iň gowy çig mal bolmagynda galýar diýip, gurluşykçylar düşündirýärler. Germaniýanyň Grippin şäherçesinde Bridžit Postýan öz adamsy we ogly bilen fermada island atlaryny ösdürip ýetişdirýär. Bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda germaniýaly telekeçi şol tohumly atlary ýok etmekden halas etmek üçin, olaň bir müňüsini Islandiýadan Germaniýa getiripdir. Häzirki wagtda şo ýurtda island atlarynyň ýetmiş müňsi bar. Bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylda Imindhofly gyzlar atly filmiň ekrana çykmagyndan soňra, olaň meşhurlygy hasam artypdyr. Köp asyrlaryň dowamynda at Islandiýada hereket etmegiň ýeke-täk serişdesi we möhüm işçi güýji bolup gelip, olary iň peýdaly hyzmatkärler diýip atlandyrypdyrlar. Ilkinji ulaglar Islandiýada bir müň dokuz ýüz dördünji ýylda peýda bolup başlanandan soňra, atlara bolan zerurlyk ýitip başlady. Ýurduň çäklerinden daşarda island tohumly atlaryň ýüz müňe golaýy bolup, şolaryň köpüsem Ýewropadadyr. Olaryň köpeldilmegi sebitleň köpüsinde amatly telekeçilige öwrülýär. Adamlar ýumşak diwanyň üstünde oturyp, ýagty yşykda kitap okaýarlar. Olaň daş-töweregini tekjelerdäki dürli harytlar gurşap alýar. Hakykatda, bu köpugurly dükan bolup, o ýerde uly kitaphana we okamak üçin künjek döredilipdir. Adamlar dükanda mundan başga-da rahatlandyryjy nusgawy mukamlary diňlemekden lezzet alýarlar. Muň üçin dürli eşidiş enjamlary teklip edilýär. Şeýle özgerişlik, aýratynam, ýaşlary özüne çekýär. Şoňa görä, olar bu ýerde öz wagtlarynyň köpüsini geçirmegi halaýarlar. Suý Beýhun on dokuzynjy asyryň ahyrynda doglup, Günbataryň ýagly reňkler bilen surat çekmek usulyny Hytaýyň däbe öwrülen sungat usuly bilen sazlaşdyrmagy başaran ilkinji ýerli suratkeşdir. Su Sziaýan öz atasynyň sungaty bilen tanyşdyrmak maksadynda Pekinden Hainan welaýatynyň Buaoa kenarýaka şäherine çenli aralygy geçipdir. Ol öz atasynyň sungat äleminde öwrülişikçi we täze akymy döredijileň biri bolandygyny nygtaýar. Su Beýhunyň seýrek zehinini haýwanlaň synalaryny olaň süňkleri, dokumalary bilen takyk çekişinde görmek bolýar. Adatça şeýle zatlary çotgaň kömegi bilen janlandyrmak örän kyn. Sui Beýhunyň işlerine ýüz million ýuan möçberinde baha kesilýär. Otag ösümlikleri öýüň bezeginde uly ähmiýete eýedir. Günorta Koreýada-da olar bu ugurda köp ulanylýar. Öý eýeleri myhman otagynyň bezegçiligi üçin uly ýalpyllawuk ýapraklary bolan dub agajyny has amatly hasaplaýarlar. Haweýe palmasynam köplenç öýi bezemek üçin saýlap alýarlar. Asylýan otag ösümliklerini bolsa, günorta koreýalylar nahar stolunyň ýokarsynda ýa-da eýwanda ýerleşdirmegi gowy görýärler. Adatça, köpler otagyň diwarlaryny suratlar bilen bezäýärler. Ýöne muňa garamazdan, ösümlikler hem olara seýrek gapma-garşylygy döredip biler. Otag ösümlikleri howany tämizleýän bolsalar, käwagt olary bölmäge-de hyzmat edýärler. Olaň öýüň içinde bar bolan az sanlysam keýpiňi göterýä, rahatlygy döredýä we tutuş ýylyň dowamynda ýaşyl öwsüp oturýa. Ýaponiýaň iri şäherleriniň we perfekturalarynyň häkimiýetleri talyplar üçin oba durmuşynyň aýratynlyklary bilen tanyş bolmagy göz öňünde tutýan maksatnamany taýýarladylar. Şol maksatnamaň çäklerinde olar miweleri we gök önümleri ýygnamaga-da kömekleşerler. Muň üçin olara tejribeli ýaş fermerler berkidildi. Şolaň ýardam bermeginde, şäherli talyplarda tebigata has ýakyn bolmak bilen okuwlaryny tamamlap, bu ýerde işlemek islegi döräp biler diýip ynam edýärler. Good Bank Berlinde Dik bagdan gön restorana ýörelgesi esasynda işleýän ilkinji restorandyr. Restoran eýýäm ýerli ilatyň we jahankeşderiň arasynda meşhurlyk gazanmaga ýetişipdir. Bu ýerde müşderilere göni ekinden ýygylan ter önümler we gögetler berilýär. Good Bank restorany dikligine ösýän baglary öwrenýän Infarm şereketi tarapyndan döredilipdir. Şeýle ekinleri ýetişdirmekde energiýaň we suwuň sarp edilişiniň tygşytlylygy täsindir. Dik ekin diňe bir şäherleşen etraplary öndürijilikli fermalara öwürmän, eýsem, daşky gurşaw üçin hem peýdalydyr. Çünki önümleri gaplamak we ugratmak zerurlyklary aradan aýrylýar. Mundan başga-da, şeýle usulda ýetişdirilýän önümlerde himiki dökünler we genetiki taýdan özgerdilen tohumlar ulanylmaýar. Şu sebäpli olar has ýokumly we oba hojalygynda ýetişdirilýänlere garanda howpsuzdyr. Daşky gurşaw üçin zyýansyz şeýle telekeçilik jemgyýetde ýörgünli bolup başlady. Baglar umydyň we täzelenişiň nyşanydyr. Olar döredijilik ukybyny açýar we pikirlenmäge mümkinçilik berýär. Togsan ýyl bäri Wirjiniýaň seýil bagy ajaýyp wakalary özünde geçirmek bilen, sebitiň baglarynyň gözelligini açýar. Bu maksatnamadan alnan girdejiler sebitiň çäginde ellä golaý taryhy jemgyýetçilik baglaryny dikeltdi. Ýerüstüniň görnüşleri boýunça gymmatly gözleg işlerine gatnaşdy. Mundan başga-da, ol iki müň on bäşinji ýyldan iki müň ýigriminji ýyla çenli bütin ýurt boýunça meşhurlyk gazanan Virjiniýa Garden kluba goldaw berdi. Ýabany gülleň arasynda gezelençler, çagalaň oýun meýdançalaryny döretmek şeýle maksatnamaň durmuşa geçirilen taslamalarynyň diňe käbiridir. Italiýaň Milan şäherinde döwrebap äheňe eýe edilen taryhy binalar köp. Ýigriminji asyryň ellinji ýyllarynda gurlan bu jaýa gireňde, myhman otagyna düşýäň. Şo ýere gündizki yşyk köp düşýär. Öý bikesi binagär Jovanna Kornelýu iki jaýy bir jaýa birleşdirip, oň umumy meýdanyny iki ýüz segsen inedördül metre ýetiripdir. Jovanna özüniň giňişligi we ýagtylyk halaýandygyny aýdýar we öz ýaşaýan ýerinde gündizki yşygyň köp düşmegi üçin binagärlik aýratynlyklaryndan peýdalanypdyr. Jovanna jaýy üçin goşlary özi saýlap, bu gadymy kürsüleri häzirki zaman matasy bilen örtüpdir. Otagdaky byçyralaram ellinji ýyllaň bezegçiligine degişli. Bu giň diwany we kitap şkafyny Jovannaň özi döredipdir. Myhman otagynyň golaýynda ýerleşýän aşhanada uzak wagtlap hyzmat edýän poslamaýan demirden bolan goşlary görmek bolýar. Bu stoluň bezegem geçen asyryň ellinji ýyllaryna degişlidir. Darajyk basgançak ikinji gatdaky aýnadan otaga alyp barýar. Jovanna şol otagdan iş we agşamlaryna oturmak üçin ýer hökmünde peýdalanýar. Muň özi ýaşamak üçin amatly tekerli öý bolup, Diter Puhani iki müň on dördünji ýyldan bäri olaň eýýäm ellä golaýyny satypdyr. Ýigrimi inedördül metr meýdany eýeleýän jaýda ýaşamak üçin ähli amatlyklar bar. Şoňa görä, olary hemişelik ýaşamak üçin satyn alýanlaň sany artýar. Diter Puhani şeýle öýleri agaçdan elde döredýär. Ussa ony islendik wagtda ýerinden üýtgetmek üçin adaty ulaglaň tirkeginiň binýadynda ýerleşdirýär. Şeýle öýleriň bahasy içiniň üpjünçiligine baglylykda kyrk-altmyş müň ýewro aralygyndadyr. Diter Puhane olaň ýakyn wagtda adaty zada öwrüljekdigini aýdýar. Mysal üçin, meýdany alty bütin ondan dört inedördül metre barabar öýüni bezegçi Wanbo de Montzel aýda ýüz ýewro kärendesyna bermek isleýär. Ol şeýle öýler iri şäherlerde gurluşyk üçin köp orny eýelemezlik ýaly meseläni çözmäge ýardam etmelidir diýip pikir edýär. Ýan Korbisiň ýaşaýan iki gatdan ybarat tekeriň üstündäki öýi on üç inedördül metr meýdana eýeleýär. Dogrusy, basgançaksyz şeýle öýde ýaşamak öý ýetiniň türgenleşen bolmagyny talap edýär. Diter Puhani geljekde hereket edýän ybadathanaň taslamasyny döretmegi maksat edinýär. Ispaniýaň paýtagty Madridden bir sagatlyk uzaklykda ýerleşýän şäher etegi jaýlar bilen doldurylypdyr. Tokaý zolagyndaky ertekilerdäki ýaly şeýle öýjagazlaň birinde binagär Riçard Lewene ýaşaýar. Taslamasy binagäriň kärdeşleri tarapyndan işlenip düzülen öýüň aşaky bölegi ene-atalar üçin niýetlenip, o ýerde ýatylýan otaglaryň ikisi we eýwan ýerleşýär. Ikinji gatda açyk aşhana we naharhana bolup, tutuş maşgala nahar taýýarlamak üçin şo ýerde köp wagtyny geçirýär. Şol gatdaky içerki howuzam halanýan ýerleň biridir. Ondan ýokarky gatdaky myhman otagy multimedia zolagy we öý eýesiniň ýygyndylarynyň saklanýan ýeri bolup hyzmat edýär. Oň iň soňky gatynda bolsa çagalaň otaglary we dynç alynýan ýer bar. Arassa geometrik şekiller bilen giňişligi döretmegi başaran gurluşykçylara jaýy gurmakda esasy kynçylyk tokaý zolagynda mümkin boldugyça az agaç çapmak bilen baglanyşykly bolupdyr. Şeýlelikde, bu işde daşky gurşawy az zeper ýetirmekden ugur alnypdyr. Germaniýaň Horderneý adasyndaky ýeke-täk bäş ýyldyzly Zeždek myhmanhanasy ozalky ammarda ýerleşip, döwrebap aýratynlykly bina öwrülipdir. Narderne gapma-garşylyklaryň adasy bolup, oň günbatar bölegi ykrar edilen medeniýet merkezi bolsa, gündogarynda eldegrilmesiz tebigat ýaýylyp ýatyr. Kenarýakasy bilen uzalyp gidýän ak çägeleri we beýleki gözellikleri myhmanhanaň üçeginden synlamak bolýar. Adada daşyndan taşlanan agaç jaýy meňzeýän, ýöne içinde salkyn, rahat gurşaw höküm sürýän restoran ýerleşýär. Bir jahankeşdeleň arasynda örän meşhur. Onda düşleýänler öz otaglaryna islediklerçe görnüş berip bilerler. Muň üçin müşderiler şo ýerdäki bezegçileň dükanyndan peýdalanýarlar. Fiji döwletinde Awstraliýaň Reýn and Horn kompaniýasynyň gozgalmaýan emläkleriniň altmyş sekiz müňüsi peýda boldy. Kompaniýa beýleki Ýuwaş umman ýurtlarynyň bazarlaryna aralaşmak baradaky meýillerinem aýan etdi. Häzirki wagtda Awstraliýada Reýn and Hornyň edaralarynyň üç ýüzsi bar. Kompaniýa her ýyl umumy bahasy sekiz milliard dollardan geçýän gozgalmaýan emläkleň on bäş müňden gowragyny satýar. Ýaponiýanyň kärhanalary we jemgyýetçilik edaralary adamlary edara jaýlarynyň çäklerinden daşarda işlemäge höweslendirmäge gönükdirilen çärä gatnaşdylar. Işiň şeýle usuly diňe bir kompaniýalar üçin däl, eýsem işgärleň käbirleri üçinem bähbitli bolar. Ministrligiň ýolbaşçylary geçen ýyl şol taslama edaralaryň on üç göteriminiň gatnaşandyklaryny habar berýärler. Italiýanyň paýtagty Rimde ýerleşýän Kolizeý gladiatorlaryň söweşleriniň geçirilen ýeri we özboluşly berkitme bolupdyr. Desga Flawiý imperatorlarynyň nebereleri tarapyndan biziň eýýamymyzyň ýetmiş iki, segseninji ýyllar aralygynda gurlup, Rim imperiýasynyň haýbatyny we şol döwrüň gurluşykçylarynyň ussatlygny alamatlandyrypdyr. Hytaýyň Syçuan welaýatynyň Gunşin şäheriniň Dasun gowaklaryndaky heýkeller ýerli heýkeltaraşlyk sungatynda ähmiýetli orun eýeleýär. Gadymy döwürlerde ykdysady we medeni taýdan ösen şol etrapda daosizm we buddizm merkezleri beýleki ýerlere garanda ilki döräpdir. Şol gowagyň içinde daşy kesip şekil ýasamak sungatynyň gadymy taryhyny synlamak bolýar. Sebitde ýerleşýän gowaklaryň ählisinde şeýle şekiller duş gelýär. Häzirki wagtda alymlar täze tilsim atlan kömegi arkaly şol heýkelleri gaýtadan dikeltmegiň üstünde işleýärler. Beletler şondan soňra gowaklaryň ilkibaşky gözelliginiň dikeldiljekdigini aýdýarlar. Pritzker baýragy Kataloniýaň RKR Architects studiýasynda öz taryhynda ilkinji gezek diňe bir köpçülige däl, eýsem, bu ugurda ussatlara hemem mälim bolmadyk binagärleň birnäçesine gowşuryldy. Halkara emin agzalarynyň ses bermeklerinde baýraga eýe bolanlaryň arasynda bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda Barselonadaky Kamarki Walýes binagärlik mekdebini tamamlan Rafael Aranda, Karme Rižem we Roman Wilalta bar. Şondan bir ýyl soňra olar Žiron welaýatynyň Olot şäherinde hususy binagärlik studiýasyny esaslandyrypdyrlar. Häzirki kärhanaň ady ony esaslandyryjylaň atlarynyň baş harplary bilen atlandyrylyp, muň özi olaň arasynda bir ýolbaşçyň bolman, her biriniň öz jogap berýän işiniň bardygyny görkezýär. Şu sebäplem emin agzalary ilkinji gezek düzgünden çykyp, ilkinji köpçülikleýin baýragy gowşurmaly boldular. Kataloniýaly binagärler öz taslamalaryna daşky gurşawa örän ünsli çemeleşmek arkaly, köplenç gaýtadan işlenilen çig emallary bolan plastikden we polatdan peýdalanýarlar. Olaryň iş usuly az serişde sarp edip, gowy netije gazanmaga çalyşmakdyr. Pritzker baýragyny hödürlemäge gatnaşan emin agzalary üstünlige ýetmek üçin hökman umumy talaplara boýun bolman, eýsem binagärlikde şahsylygy we milli däpleri goramagyň zerurlygyny nygtamak isläpdirler. Ugyars kompaniýasy öz oýnawaçlaryny dolulygyna agaçdan döredýär. Mehanizmleşdirilen agaç oýnawaçlaryň tapawutly aýratynlygy olaň üç D pazyllaryndan düzülýänligindedir. Oýnawajy öňünden kesgitlenilen mehaniki bölekleň toplumyndan düzmek teklip edilýär. Üstesine-de, emele gelen görnüş käbir hereketleri amala aşyrmaga ukyplydyr. Taslama iki müň on dördünji ýylyň iýulynda işe girizilen başlangyç bezegçi Denis Arhimenko degişlidir. Ilkibaşda ol üç D-pazzldaryny adaty kartondan taýýarlamagy meýilleşdiripdi. Ýöne şeýle oýnawaçlar üçin ol agajyň has amatly boljakdygyny saýlap alypdyr. Özüň düzmeli oýnawaçlar ilkinji nobatda on üç, on bäş ýaşly çagalara niýetlenendir. Bezegçiň aýtmagyna görä, mehaniki pazllar uly ýaşly çagalaň, hatda ululaň arasynda-da islegden peýdalanýar. Agaç pazldyň bir toplumynyň bahasy oň görnüşine baglylykda on bäşden ýüz ýewro aralygyndadyr. Oýnawaçlaryň on ikisinden ybarat doly toplum bolsa, sargytça iki ýüz elli ýewro düşer. Finlýandiýanyň Ouluwa şäheriniň töweregi baý tokaý zolagy we köller bilen gurşalyp alnandyr. Iki ýüz ýyl mundan ozal, Demirgazyk Ýewropanyň esasy söwda gämi duralgasy bolup hyzmat edip, häzirki döwürde bolsa, bu ýere adamlar tebigy rahatlygyň gözleginde gelýärler. Bu ýolagçy gämisi Oulawadan ugrap, Halaton atly kiçijik ada tarap barýar. Bir müň ilaty bolan bu ada özüniň adam aýagy basmadyk we eldegrilmedik tebigaty bilen hemmeleri özüne çekýär. Ýolbelet Liris Paukanin jahankeşdeler üçin gezelençleri gurap, olary bu ýerler bilen tanyşdyrýar. Oň aýtmagyna görä, adaň rahat we asuda tebigaty bar. Bu ýerde tolkunlaň we şuwlap gelýän şemalyň sesleri göwnüňi galkyndyrýar. Jahankeşdelere gezelenç mahalynda tokaýda kömelek we miwe çöplemek ýaly mümkinçiliklerem döredilýär. Mundan başga-da, olar bu ýerde ýerli mallarlaň idedýän sugunlaryny synlamakdanam lezzet alýarlar. Ýuhani Wirkuninlaň maşgalasy indi dört arka bäri olary idetmek bilen meşgullanyp gelýär. Oulawadan iki sagatlyk uzaklykda ýerleşýän Iziaotta restoranynda diňe ýerli aşhanaň tagamlary taýýarlanýar. Iziaotta dagam jahankeşdeler tarapyndan hemişe adamlaň köp gelýän ýeri bolmagynda galýar. Hormatly tomaşaçylar, indi bolsa ýigrimi bäşinji aprelde, hepdäň penşenbe güni, dünýäň dürli şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanyşdyryp, siz bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň!